cystadleuaeth llyfrau plant o'r enw Tir na n-Og, gyda lot o lyfrau da eraill. O'n i'n hollol, hollol chuffed am hynny, felly o'n i'n meddwl falle sy'n ni'n dangos i chi chydig bach o beth sy'n mynd mewn i greu llyfr fel hyn, a wedyn sut i adlunio'r prif gymeriad sef Petra. Amdani! Wel, mae'r stori am ddinas uchel, obviously, uh, dinas sy'n cael ei adeiladu yn uwch ac yn uwch yn uwch gyda pobl sy'n byw fyna jyst adeiladu trwy'r dydd. Pawb, hynny yw, yn y ddinas ar wahân i un ferch fach, sef Petra. Dyna Petra, a mae hi ddim mor siwr. A mae hi, mae well gen hi gwylio'r byd a edrych ar byd natur a gofyn cwestiynau. Felly, mae ddim dangos y stori i gyd, ond mae hi'n mynd mlaen a mae'r cwestiynau yna yn arwain hi ar antur. Ond bydd rhaid i chi brynu'r stori i gael clywed beth sy'n digwydd nesaf, wrth gwrs. Neu falle na wneud fideo arall, jyst yn darllen y stori. Os ych chi eisiau clywed y stori, y fideo arall, gadewch fi wybod. Ond am nawr, na i ddangos i chi chydig o'r broses o greu llyfr gair a llun fel ddinas uchel. Y cam cynta, siwr o fod fy hoff cam yw jyst dechrau gyda syniadau, syniad am stori a dyma ambell i sketch ar danne o scrap o bapur nes i am flynydde yn ôl am ryw syniad o stori mewn dinas o tyrau uchel fel hyn. Fi wastad wedi fwynhau jyst sketcho rhyw ddinasoedd fel hyn. So, nodiadau am beth falle sy'n gallu digwydd mewn dinas o'r fath a be beth sy'n dda, beth sy'n ddrwg, beth fath o stori sy'n gallu dod mas o stori fel yna. So, falle na wneud bach o sketches o, o'r fath o dinas dwi'n hoffi wneud. Be dwi ddim yn hoffi ydy adeiladu, uh, adeiladu just syth diflas modern. Mae'n lot well gen i fel hen dinasoedd a hen adeiladau sydd yn fel tysyn nhw'n organic, fel tysyn nhw'n tyfu o'r tir allan o fel cerig a mwd a clai a pethau fel yna. Dwi'n meddwl hwnna'n mwy ddiddorol i arlunio. Um, y syniad yn y stori yma yw bod yr adeiladau wastad yn cael eu ei wneud. Dwi byth di gorffen, felly mae yna scaffald a cranes fel hyn. Yn cario'r holl bethau um, i fyny, i adeiladu yn uwch ac yn uwch ac yn uwch. Yn, yn, yn adeiladu yma, y tyre. Y mestri, grisiau. Nawr, os chi eisiau mynd ati i ddylunio dinas uchel eich hun, Dwi'n dechrau gyda siapau mawr, fel dwi wedi gwneud fan hyn. Siapau'r adeiladau. A falle rai yn y cefndir i ddangos bod y dinas yn eang iawn. Rai yn y cefndir, a wedyn y siapau mawr, a'r manylion bach fel ffenestri neu simnau. Just pethau bach fel yna yn helpu ddangos bod nhw'n fawr. Ac i ddangos bod nhw'n uchel, dwi'n rhoi cymylau yn troelli rownd yr adeiladau fel hyn. Ac mae'r manylion bach fel pobl bach neu simne, mwg, ffenestri yn neud iddyn nhw teimlo'n fawr. Felly dyn ni'n cael yr uchder a'r dyfnder a'r, ar maint yn cael ei ddangos drwy'r planed bach, manylion bach yn y lluniau. Ond y peth yw, wedi meddwl am y ddinas yma, ni eisiau dweud stori ynddo fe, rhaid meddwl nesaf am pwy bys y cymeriadau, pwy bys e'n byw a bod, a beth bys y stori'r person fewn y ddinas. Felly, es i ati i sketcho. Dwi'n meddwl mai dyma'r llun cyntaf nes i o Petra Um, daeth i fod daeth i'n petra, ond i ddechrau yn greu enwau gwahanol, uh, beth oedd nhw, dyma nhw uh, Rhia, neu Martha, Lydia, Casa, ond yn y diwedd penderfynu sy'n Petra am yr enw mm, Lladin, Groegaidd falle, am Graig, fi'n meddwl bod hwnna'n eitha addas o ystyried y stori. A'r cam nesaf wedi penderfynu ar y stori a pwy sy'n yn y stori a beth sy'n digwydd yw i penderfynu beth sy'n ar bob dydalen. So dyma beth ni'n galw'r thumbnails sy'n gweithio mas pa luniau i roed ar bob dydalen. Mae yna 32 tudalen yn y llyfr yma. Felly dyn ni'n dechrau gyda'r teitl, a dyn ni'n gwybod bod yna fydda un tudalen ar y diwedd, ond wedyn ni yn y canol, mi eisiau penderfynu beth yw trefn y lluniau. Dyn ni'n eisiau newid beth sy'n ar bob dudalen, fel bod pethau'n edrych yn ddiddorol, sut i ddweud y stori yn y ffordd gorau um, yn weledol. Ac ar ôl hynny, dyn ni'n gorfod penderfynu pa fath o liwiau, pa fath o steil, technegau byddai'n defnyddio i, i ddweud y stori, wneud y lluniau. A felly, penderfynus i ar steil fel hyn, y lliwiau yma'r glas a'r porffor i ddangos fatha um, careg tywodfaen, dwi'n meddwl sut ti'n gael efo sandstone. I ddechrau meddyliais i falle bod y lliw pensil yn gweithio, ond Nes i tyfu syniad yna i ffwrdd a meddwl bod dyfrlu watercolour oedd y ffordd gorau. So nesa, dyn ni'n goffod edrych ar un dydalen, dyma un spread o dydalen, a sketch efo mas. Dyma'r un gorffenedig, dych chi'n gweld? Dyma'r pensil a'r un gorffenedig. A ffordd ydych chi'n symud o'r pensil i gorffenedig yw, os ydych chi'n i ddefnyddio teclyn o'r enw Lightbox. Lightbox yw hwn fan hyn, dych chi'n gweld, dwi'n gwasgu botwn. Woo! A dych chi'n rhoi'r papur arno fe gyda'r sketch. Gosod papur ar ben. A dych chi'n gallu fel, trasio trwy iddo fe i ddatblygu'r sketch mewn i llun mwy gorffenedig. Dych chi'n gweld dydd yn y llunellau. Felly na ddangos gwers mewn sut i chi defnyddio ffenest fel lightbox gytre, mae'n bosib i wneud um, techneg eitha cwl. Felly, gyda'r peintiadau wedi gorffen, dwi'n casglu at ei gilydd a danfynu ynghyd â'r sgript at y cyhoeddwyr, sef cwmni atebol, um, am y llyfr yn cael ei wneud. Dyma ni, cwmni atebol, atebol-shop.com os chi'n prynu copi, a dyna ni. Felly, llun o Petra. Wel, Nawn ni ddechrau gyda'i thrwyn, trwyn bach, fel hyn. A wedyn ni, dyn ni'n neud dwy lyged, un, fe dau. Naill ochr o'r trwyn o'r llall. Wedyn ni cylch, gweilod i gwyn a pi, fel hyn. Nesaf, dyn ni'n neud gwallt i, un, dau, tri. Fel tas fe'n chwythu yn y gwynt, digon ysgafn, Da. Tri. Cam nesa yw helmet i. Felly llinell, dywys rhywun yn dychwedd y llyged. Un arall. Fan hyn. A nesa, hanner cilch mawr. Mae helmet enfawr mae hi'n gwisgo. O'n i'n siŵr bod hi'n edrych yn eitha fatha unigryw, so mae'r helmet mawr yn ffordd o fatha dangos i. Dyna ni. A nesa bach o gysgod. Dyna ni, jyst gyda llinellau fel yna, dych chi'n gweld, edrych yn gysgodol. A falle dyn ni moyn neud i'r helmed edrych chydig bach yn hen, fel tysi fe ddim yn newydd. So os ni'n rhoi just llinellau bach fel hyn, mae'n helpu wneud edrych i rhywbeth edrych yn hen, fatha battered, ti'n meddwl bach, bach o lwch yna fe. Na ni. Nawr, mae Petra yn gwisgo ar ei helmet, fel bod hi'n edrych yn wahanol i pawb arall yn y ddinas. Mae'n gwisgo fel rhedyn. Like a fern. So ti'n cael fe. So llinell hir fel yna. A wedyn ni just dail bach. Dychren fach. A'n raddo mynd yn fwy. Ac yn fwy. Ac yn fwy. A wedyn ni llai a llai eto. Dyna ni rhedyn. Nesa i chorffi, a ni roed. Yn gwisgo fel Chris T, gyda ffrog ar ben, ffrog a denim, so ni roed un fraich fel hyn. A ni gael hi'n pwyso ac edrych dros ochr rhyw adeilad. Ni, beth arall, a ni roed i ffrog i just tu ôl, chwethu yn y gwynt. Bod e? Ar y blaen. Ac eto, jyst chydig o fanylion bach, dim gormod, ond jyst digon, wneud yn ddiddorol. Sim a dwylo 1, 2, 3 fus. Ochr arall. A gais. A wedyn ni'n gwneud llun o'r adeilad mae hyn. Pwyso ac edrych dros yr ochr. Os yw'ch dim ceg gyda Petra, wel, dwi heb anghofio, ond dwi'n kind of meddwl, gadael ceg mas rhywbeth. Dwi'n siwr yn union be mae hi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Dyma, like, os chi'n rhoi ceg, ewch amdani. Dyma barcud, so mae'n hoffi hedfan barcud, so ni roed y llinyn, a wedyn i'r barcud y tu ôl iddi. Ni. Nawr te, mae'n edrych bach yn fflat. Dych chi'n gweld y garreg yma? So er eto, fel yr helmet, jyst i ychwanegu tyn bach o siap i rhywbeth, jyst llinellau fel hyn. Myfyliwch, rydyn ni moyn cerig man, rhywbeth bach. Ti'n gweld, jyst tyn bach o linellau fel yna. Os dim angen lot, mae'n ddigon i wneud y carreg edrych yn fwy diddorol, llai fflat. Dyna ni. Gwych. Nawr, yn y cefndir, falle fel gynnau na i wneud llun o'r ddinas y tu ôl iddi, so yna wneud hyn yn gyflym. Cymwch eich amser chi, newch dinas enfawr tu ôl i hi gyda lot o fanylion a cymylau y pethau sy'ch chi moyn. Yna i adael e. Fyna. Dyna ni. un petra a dinas. Wedi gorffen. Her heddiw, i rai bach, bydd hwn ar gael i chi liwio mewn, neu os chi moyn bach mwy o sialens, beth am fynd ati i greu dinas uchel eich hun, fel nes i'n neud, fel un petra. Pethau fel siapau mawr i'r adeiladau, manylion bach, cymylau, pontydd. Mae'r mynolion i gyd ar y dafle. Uh, fydd o'n gael i chi lawrlwytho. Beth am i chi creu stori yn y ddinas yna? Yn dilyn un cymeriad sy'n wrth y modd yn gweld eich lluniau, y dinasoedd a'ch straeon hefyd. Felly, ewch amdani. Sgrin i ffwrdd, cael fel y bwrdd. Welai chi ddydd llun. Hwyl!